Hemmäňize salam dostlar, gowy ýadalan, janyňyz sagmy? Bu günki PUBG Mobile wideomyzda ýanymyzda görşüňiz ýaly Peace Adel, BNBG we Rahman diýip dost olanlarymyz bardyr. Bulary gyzlara garşy çykarjak olanlar, şonuň üçin bulary bir gürledeli, bir azrak. O gyzlar güýçli. Gyzlar güýçli. Ana onda VS-mize geçeliň olanlar. VS-e geçeli taýynmy siz? Awa awa. Bor. Başlaly. Bissimilla sypyla diýip başlalyň onda. Dostlar, onda näme? Bu gezekki gyzlar vs. erkekler oýnumyzda ýanymyzda TM Aida, Aýym we bro Gülnaz, Gülnaz badyr, we garşy tarapda Pis Adyl, Pis Rahman we BN Bega badyr olanlar. Ikisinedem, iki, ikisinedem diýen wagt iki komandadam udaçi, bissimilla, yssypylla diýip başladyk onda. Tak tak tak tak tak. Snaýper snaýper snaýper polny polny full snaýper. Kim ylgap gitdi? Gülnaz ylgap gitdi. Hany? One, two, three, four, hop. Oppa deydi. Gyzlar köme gelin gyzlar gyzlar badisi var. Oy ay yatırdı. Yo Gülnaz yatırıptır ha.

Aýda ýerdi begana. Ow. tak tak tak tak tak. Üç erkekler çykyp bilmändi ora. Hop. Oy. Gülnaz gaty gowy oýnaýar felem. Elek gyzlarym gaty gowy oýnaýar.

Aýryň biriň hä. Pis kim al Rahman aýyrdy Rahmany göreli. Tak tak tak tak tak. Obo aýym aýymy göreli. Aýym aýym aýym aýym aýym. Tim aýydan began aýyrdy. Aýym skor otkalacak bolup göýlere. Hoppa Adyl. Adyla geçeli. Adylam kim aýyrdy? Gülnaz aýyrdy. Gülnazy gördük, Aýdany göreli. Aýdany hiç görmedik. Aýdany göreli. Dört kil bar. Killere göre aýdyşdyrsak, Gülnaz on bir, Aýym, Aýda dört kilden bar. Bega ýedi kil, Adyl bilen Rahmandadam dört kilden bar. Hop. Hoppa! Aýda Rahmany aýyrdy.

Adyly göreli adyl adyl adyl adyl. Gyzlar 24, 22 erkekler. Gati govi gati gati. Abu. Adyl hop hop hop hop hop hop. Adyl aydana girdi. Ne edip degeni görmedim.

Şo şekilde gowy bolarov. Ýekelejek bolýalar Gülnaza. Gyzlar geliň kömege. Otuz sekiz otuz bäş. Geliň kömege. Rahman ýokarda. Aýym al. Otuz sekiz otuz alty. Erkekleri çykarýaw indi. Hop. Hop hop hop hop. Soňky. Soňky şoty kim alar? Aýym alyp bilermi? Aýym jan doldurýa. Aýym gaçdy. Aýyda. Hop. Gülnaz. Gülnaz birini atdy. Görjek. Görjek, görjek, görjek. Zapisi görüp soň aýtjak kim atanyny. Ses saň wezler ses.
Hawa, hawa bar. Aglatdyňyz aglary.
Baş. Zordan oýnadym 400 näçe ping bilen. Ýok, gaty gowy oýnadyňyz. Soňky kim aldy? Gülnaz kim atdyň iň soňunda? Pis Rahman aýyrdy. Pis Rahman boldy. Rahman diýmişo.
Gülnaz Rahmanyň
agzyna M ýigrimi dört sokdy diýip ýazmaly-da. Aýym, senem komment ber-ä, senem komment ber. Gaty gowy oýnadyňyz tüweleme üçiňizem. Aýym aýym aýym gürle. Aýymda ses ýok. Elleriňize saglyk hemmäňizem. Allah razy bolsun. Aý masgara. Masgara. Pusuji. Gül gül gül näme çagyra da. Pus pusuji.
Çarma çarma. Rahman çar. Rahman çar. Rahmanyň interneti işlär ha.

Agyzyňyza berdiler-ä üçiňiziňem. Men size aýdaýyn oglanlar. Wideonyň wideonyň suratyny aýdaýyn. Üç gyzyň suraty durar we üç sany bokuň suraty durar stikerle.
Aý, ýoga-da.
Täze oýnal, täze. Surat toplandy onda, tamam. Indi.
Ýa,

Laýkyňyzy alaryn oglanlar. Dostlar diýeýin dogry däm. Peace Adyl, Bega we Rahman utulan komanda bular oglanlar. Dostlar. Masgara bolup utulan komanda. Kommentde belläp geçiň oglanlar. Kommentde belläp geçiň pusujiler. Bega pusuji, Rahman pusuji diýip. Wideony halan bolsaňyz oglanlar bir sany